السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو دوست احباب سنگت سنگت جتھاں بھی ہو سی تندرست فٹ فاٹ ہو سی اج دا ماشاءاللہ پیارا جا ویلاگ کی دے اساں شروع سرائیکی کلچر دا سرائیکی نظارے پیارے پیارے پاک ویلیج لائیو دے ویور بھرا تورا ریڈی شیڈی تھی گئے فریش تھی گئے یہ سڑا واکر ماشاءاللہ ریڈی تھی گئے اساں پہنچ ہوئے اسے اپنے کیبن تے تے آج دا ماشاءاللہ وی آئی پی خوبصورت جے ویلاگ کرے سو شروع تساں ساڑے نال آونے محبتاں وڈے سو پیارے پیارے کمنٹ کرے سو اور جتنے بھی دوست اب آپ ساڑے چینل تے نویں نویں ہیں انہوں نے کو ساڑی ریکویسٹ ہی ہو سی ساڑا چینل مرے سن سبسکرائب جلدی جلدی اور اساں آج دی پیاری جی ویڈیو کرے سو شروع سریکی کلچر دی پاک ویلیج لائیو دی سلیم یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا لویور تے اساں ماشاءاللہ اپنے پیارے جے کھوکھے دے کھڑے سے تے ماشاءاللہ لش پش کیتا ہے فل ماحول سجایا ہے تے تساں کوئی چیز کھاونی پیونی ہوے تے ساکوں ڈسا ہے تے اینو ماشاءاللہ سارے کو چھوٹا جے احمد بھی آ گیا ہاں احمد اے سارا نال ہمسایاں دا بال ہے چھوٹا جے احمد ہے ایندا نا تے بڑا پیارا کیوٹ بچہ ہے تے ماشاءاللہ تے تساں ساڈی ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو تے نال جڑے رہا سو ہفتہ وڈے سو بڑا پیارا جی اور اج دا چل والا ولاگ تھیون والا ہے اے احمد کھڑے بس آندی پئی ہے ساڈے علاقے جڑی چھوٹی بس چلدی او آندی پئی ہے تے اوکوں ڈیکھن کیتے آیا کھڑے ہیں۔ تے محبتہ کرنی ہیں تساں سارے نال راسو ولاگ آج دا بڑا دلچسپ تھیون والے تاکو بڑے پیارے پیارے نظارے ڈیکھے سو خوبصورت جے نظارے کہ جویں کہ ساوے سبزل گرینری ہے ماحول ہے بڑا لش پش ہے تے گرمیاں آ گئے ہیں روئی تے گرمیاں لیول تے آ چکے ہیں ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو دے نال جڑے راسو تاکو پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے ڈیکھے اگر تو جتنے بھی سارے دوست احباب سارے چینل دے نویں نویں ہیں تے مرے سن سبسکرائب احمد

نیکیاں سلیم بھرا توارے خاطر تے اچھا ویور سارا اجاز ملانگ آ گیا سائیں نال نبڑ گھن تے وال کرینے ملاقات تہاڈے نال کیوں نہیں کھیر کون جا سی چلو ٹھیک ہے خیر خرید نال وان سنگت ماشاء اللہ ایڈو ساریاں پیاریاں جائیں آئیاں پین جلیبیاں تے نال ساڈے چاہ گرم گرم موسم ہے تے بڑا فضان ہے ہی موسم ہے چاہ تے جلیبی کھاونی ہے تے او سات بسم اللہ نہیں کھاونی تے ول ویور اساں آپ کھانے ہیں کیونکہ بابا تساں وڈے لوگ ہیوے تساں ساڈے نال نیوے کھاندے چھوٹے لوگاں نال اساں آپ کھانے ہیں تے ولاگ بھی ماشاءاللہ ساڈا پیارا پیارا چالو ہے اساں سسٹم اپنا بنائی بیٹھے ہیں وی آئی پی خوبصورت جیاں بھوک لگی بیٹھی ہے دوپہر دا ٹائم ہے تے میں کہ پیارا جا ایک چھوٹا جا نہ اے چھوٹا جا اے سسٹم کر دیتا ونجے جلیبی تے چاہ نال رہو تو اگوں دا ولاگ لکھے نے پیارا جیاں ایڈو سارا بھرا ڈاند کیتی ویندے ماشاءاللہ اے سارے بھرا ہن اے ساریاں ہستیاں ہن ماشاءاللہ پیاریاں جیاں ایندا لیول ہے کیا بات ہے جی سمجھ نہیں آئی میں کہ ساڑھے نال کی ریٹ ساڑھے کول کی ریٹ لوگ 6000 لے رہے میں کہ 8000 لا اچھا 6000 لے رہے ویلکم ٹو بیک سنگت واپس آ گئے ماشاءاللہ پیارے جے ویلاگ نال ویدر گال ہے ایویں تساں سمجھو جیویں اج اساں کنے مائی نہیں سکے ویلاگ زیادہ باہر دا شوٹ نہیں کر سکے معذرت کھاں ہے لیکن اج دا ویلاگ سارا ہے دلچسپ تساں ہی ویلاگ تے محبتہ دیونی ہیں اپنے پیارے پیارے رائے دیونی ہیں کمنٹ کرنے ہیں کوئی غلطی کوتاہی تے سارے کو نہیں تھی دی یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا برا تہاڈا ایک سپیشل پرسن ہے تساں سپورٹ کرے سو اور محبت کرے سو تہاڈی محبت تے تہاڈی سپورٹ نال ہی برا تہاڈا کامیاب تھی سی اور تھم میل لائک کر چھوڑنے لازمی تے ایویں تو اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے ڈیکھے سو سرائیکی کلچر دے ولاگ ڈیکھایا کر سو تساں ساڈے نال رہا سو ساڈے نال محبتاں ونڈے سو اور اساں انشاءاللہ کامیاب تھی سو تہاڈی دعا اور تہاڈی سپورٹ نال کامیابی تھی سی اج دا ولاگ ساڈا ایو کچھ ہے دلچسپ چھوٹا جا ولاگ اساں اتھاں شوٹ کیتا ہے

لیکن ولاگ تہاکوں پسند آسی ساڈا کوئی غلطی کوتاہی ہووے تاں اساں معذرت خواہ ہیں تے ساکوں ڈیسو اجازت آج دے پیارے جے ولاگ نال یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا ویور اور اللہ حافظ۔